Nawr ten, Lisa sy'n ymuno dyn ni nesa, a Lisa ni'n mynd i sôn am air fryers, achos mae hwn yn gadget sydd wedi dod yn boblogaidd iawn dros y, y blynyddoedd diwetha, on'd yw e? Odi, yn enwedig ar misodd a'r wythnose diwetha yma. A mae sawl siop erbyn hyn ddim yn gallu gwerthu, maen nhw wedi gwerthu mas. Yeah. Um, so maen nhw'n boblogaidd iawn. Pam nawr ten, ma, ma, ydyn nhw'n resymol i'w defnyddio? Maen nhw yn rhesymol i'w ddefnyddio, os y'ch chi'n meddwl amdano fe, os ga i agor y ffwrn fan hyn, os y'ch chi'n twymmo'r ffwrn, mae gyda chi yr yr gofod 'na fan'na i gyd yn cyffor- cael ei gynhesu, falle gymrith fe pum munud, deg munud, ugain munud, mae'n dibynnu ar y'ch ffwrn chi. A bob tro chi'n agor y drws mae'r gwres yn dod mas? Mae'r gwres yn dod mas, odi.
So, chimod, chi'n dod â fe 'mlaen, chi'n ng- fi, tueddol o ngofio amdano fe, mae'r gŵr yn gweud, pan mae'r ffwrn yno, o, fi'n twymmo fe, a falle bod ugain munud yn mynd, timod, cyn bod ti'n dod i rywbeth mewn. Gyda hwn, mae'n twymmo yn Yn union, jyst fel 'na, a dyna'r unig, scusiwch y mess yn hwnna, fi 'di bod yn cwcan yno fe trwy prynawn. I chi yw hwn yfe? Fel hwnna.
I dy di? I, yn i ni yw hwn, ie, a fi 'di bod yn, yn, yn cwcan rhein. Jyst y man bach yw e, jyst gofod bach, 'na gyd sy'n cael ei cynhesu, a me- f- wnes i esbonio i ti gynne, mae fel trial coginio rywbeth mewn yy hair dryer. Mae e'n aer twym sy'n mynd trwyddo, mae'n dod mas fan hyn, chi'n gallu timlo fe, ond mae e yn dda ar gyfer wneud peth- popeth yn grisp. Yy, felly, popeth chi'n gallu gweld fan hyn, fel chi'n gallu gweld, ma' nhw'n bethach bydde, falle ydych chi yn dod i yn y ffwrn neu'n ffrio, neu hyd yn oed deep fry. So, ch'mod, mae hefyd wedyn te yn arbed ar yr braster. Ma' hwnna'n beth arall yndyw e? Ma' hwnna'n beth arall. Ma' lot ohonyn nhw achos bod e'n torri lawr ar y braster i ti... Odi. ...os 'yt ti moyn neud chips er enghraifft, ti moyn... Ie. ...ti moyn neud sglodion, dim ond ryw chydig iawn iawn sy eisiau arnat ti, yn dyfe? Siân a fi yn fans o fish fingers wedyn, dyn ni? Dyn ni'n gweld y fish fingers. A ti'n sôn bod e'n dda am wneud fish fingers. Mae fe'n dda, mae fe'n dda am unrhyw fwyd chi'n ffrio. Os ych chi'n deulu, a falle plant bach hefyd sy'n licio'r chicken nuggets, yr fish fingers, yym pethau, yr yr waffles ma fan hyn, unrhyw beth sy'n crisp, a a falle bod chi hefyd yn cwcan, yym os yw'r plant yn fach ta fi, dyn ni'n cwcan am bump o'r gloch, hanner di pump iddyn nhw, dyn ni'n cael swper yn hwyrach. So yn hytrach na twymmo'r ffwrn cyfan ddwywaith, mae'n grêt ar gyfer gosod jyst tameidiau bach neu hyd yn nod snacks os chi'n licio spring rolls neu pethach fel yna yy ganol prynhawn fel fel snack fach neu os ych chi jyst yn hoffi chips a phopeth ch'mod wedi cwcan bob nos mae'n ffordd o neud e yn rhatach ac yn torri lawr ar y braster so A mae e lot tsiepach. Mae e yn lot yn tsiepach.
I gadw ffwrn i fynd am ryw awr mae e dros punt mae e tua punt yy deg cinog. I gadw un o'r rhein i fynd mae e dan ugain cinog. Meddyliwch amdano fe fel 'na. So ma' hwnna'n dipyn o wahaniaeth. Ydy e'n cymryd yr un amser?
Wi myn' nôl at y fish fingers nawr. Yy gweud bo' ti'n grilo fish fingers ma' nw'n cymryd tua chw- chwarter awr, ugen munud. Ie. Yw e'r un peth yn yn un o'r rhein? Nadi, mae myn' i fod tua yym pedwar, pum muned yn hwn. Ife? A dyna un o'r probleme. I fi'n gyfarwydd â cwcan, fi'n gyfarwydd â ffwrn, ddydes i'r pizza 'ma mewn gune, dwchwch a'i liw e, nes i jyst edrych ar rwbeth arall, siarad, jyst chat m- pedwar deg eiliad, mae e drosto, ma' rai' chi gadw, mae'n bwysig dodi yr timer arno, a ma'n timer, A mae hefyd yn gallu bod yn swn, swnllys. Mae hwn off nawr, os os gwrndwch chi.
O, oh, ti'n clywed. Ti'n clywed yr air.
Ti'n clywed yr air yn mynd trwyddo. A na gyd mae rhaid chi'n neud i ddod i fe arno. Mae hwn yn dwy'n so bydd yn defnyddio yr... O, oh. sorry, yr tongs yma. Waffles yn fyw. Mae'r ma, ma, ma gwres y studio wedi gwneud nhw. Mae'n rhain fel arfer, wrth gwrs, yn mynd mewn wedi rhewi. Okay? Reit. Na pha maen nhw wedi torri lan. Uh, chi'n gallu dod i pethach mewn wedi rhewi. Chi sy'n dod i fe mewn fel yna. Dod i'r timer i fynd, mae'r timer mlaen 'da fi, a ma' ma' 'na amrywiaeth o dymheredd fan hyn hefyd, so os chi yn tueddol o anghofio, dodwch y tymerau tipyn bach... A ma' nhw'n gyflym 'fyd y waffles ie? Ma'r hynna'n gyflym, ryw bedwar, pum munud bydd hynna wedi neud. Ma' 'da ni, ti biau'r un yn y canol fan'na... Ie. ...ond ma' 'da ni bedwar o rai eryll draw fan'na, reit draw yn y pen... Ie. ...ma'r un o Lakeland. Ie, a ma', os welwch chi, seis hwn, mae rhai fi gyfadde. Hwn yw'r un tryta, bron a bod yn 85. Ydy, 79, 89. A chi'n gallu gweld seis hwnna. So ti'n mynd i gael lot mewn fan'na, wyt ti? Na, mae maint, bydden i'n gweud, sosban berwi wi. Um, a hefyd, er taw falle dim ond un neu ddoi o bobl mae hwn ar gyfer, os ych chi'n mynd i'n ei sglodion, chi moyn gallu gwasgaru nhw fel bod nhw'n yeah. dod yn crisp. Right, Wel, yeah. mae mor fach, dych chi ddim yn gallu. A tywr wedyn, 55. Pumdeg pump, ie, pumdeg pump, a ma' hwnna yn bedwar yy pwynt tri litr. Bydden i'n gweud bod hwnna'n debyg iawn i hwn, a Tower yw hwn hefyd. Ma' hwnna'n maint da ar gyfer dipyn mwy o bobl. Odi, ma' hwnna'n dipyn o size yndyw e? Odi. A wedyn ma'r un draw fan hyn gyda ni o Wilko yn bedwar deg. Hwn yw'r chepa? Hwnna yw'r chepa, hwnna braidd yn fach to, bydden i'n gweud, a ma' hwn ar gyfer teulu mowr. Pro Breeze yw hwn fan hyn. Ie. 78 punt a chydig i gnioged. So, tamed yn rhatach na'r un bach 'na fynna, ond chi'n gallu, gallech chi ddweud i QR cyfan yn hwnna, gostwng y tymheredd tymed bach... Dy goginio QR yn gyfan?
Ie. Chi hefyd yn gallu neud cacenne ynddyn nhw, chi'n gallu neud bob math o bethach, ond arbrofi yw'r peth. Ie. Mae'n gadget sy'n arbed amser, mae'n arbed Y braster, ond odyw e'n rhywbeth chi moyn cadw yn y tŷ i gasglu dwst yn beth arall? T'mo, ma- na ti'n peth, t'mo, ma'n fowr on'd yw e? Odi. Ma'n myn' i lenwi shilff mewn cwpwrdd, neu myn' i lenwi top y- y'ch unit chi on'd yw e? Ond os ma'n arbed ffortiwn i ti i goginio... Yn gwmws yfe? ...mae werth e on'd yw e? So, pwy fysa ti'n gweud sa'n elwa ar rhywbeth fel hyn? Rhywun byw ben 'i hunen falle? Rhywun sy'n byw wrthi hunen falle, sy jyst yn moyn cwcan pethach bach, yn gloi, neu teuluodd mowr sy falle yn defnyddio'r ffwrn lot ac yn bwyta lot o'r pethach hyn sy yn crisp. Symud y rhai bach. Ti'n gallu mond rhoi fel un waffle fan'na neu ti'n gallu rhoi cwpwl ar ben ei gilydd? Os shwna chi'n dod i nhw ar ben ei gilydd, dyn nhw ddim yn mynd yn crisp. Maen nhw'n mynd yn crisp ar y top a wedyn mae'r gwilod jyst yn mynd yn feddal. A dyn nhw ddim yn addas ar gyfer unrhyw beth fel cawl a swps. Mae isio'r slow cooker ar gyfer hwnna. Mae hwn ar gyfer wneud KFC. Gyda chi rhoi chicken bach cloi, rhywbeth crisp, cloi, ddu braster, neu llai o fraster nag arfer. Ie, paid â pêlo dy fish fingers di mewn i hynny does. Diolch ti Lisa. Un ar y tro. Diolch. Diolch Lisa. Reit, 'na'r cyfan am heddi. Fory y prynhawn da, fyddwn ni'n edrych ymlaen at Ŵyl Gyhoeddi Steddfod yr Urdd, Sir Gyfyrddin, flwyddyn nesa, ac yn trafod y bwydydd sy'n achosi alergedd. Ie, yn dilyn y newyddion a'r tywydd yma ar S4C, gyda'n ialwch gyda Jason Mohammed. Diolch am eich cwmni.